Өзелгән булу сәбәпле, мәдрәсәләрдә укып чыккан бабайлар санаулы булу сәбәпле, алар да 90-95 елда китеп бардылар. Шуның сәбәпле безнең революция хәтле булган Юнәлешебезне төгәл алардан 100 процент өйрәнерлек мөмкинчелек булмады. Чит илләрдән, Төркиядән дә, Гарәбстаннан да, башка гарәп илләреннән төрле фондлар аракылы безнең гореф-гадәткә туры килмәгән, традициягә дип әйтәбез, туры килмәгән фикерләр керә башлады һәм дә инде нәтиҗәсендә Районнарда да, Казанда да кайбер фетнәләр чыга башлады. Ул фетнәләрнең бер өлеше фикх мәсьәләләре белән бәйле булса, икенче өлеше гакыйдә мәсьәләләре белән бәйле булды һәм дә инде бүгенге дәрестә без сезнең белән иншалла ул мәсьәләләрне тикшерәбез. Слайдны күчерегез. Инде дәреснең беренче өлешендә без кыскача гына тарихи мәсьәләләр турында сөйләшеп китербез. Ни өчен? Чөнки безнең юнәлеш юнәлешебез, безнең ала торган гыйлемебез тигәл дөрес дип әйтер өчен без иң башта аның чыганагы кайда икәнлеген белергә тиешбез. Әйтик, мәсәлән, бер урында чишмә бар, ул чишмәдән елга башланып китә. Елганың ярларында берничә авыл урнашкан. Ул авылларның кайсында су чистарак була? Әлбәттә, чишмәгә якын, якын булганында. Ә инде иң ахыргы авыл суның чисталыгын тикшерер өчен Чишмәгә хәтле барып елганы тикшереп барырга тиеш. Инде без дә бүгенге көндә ниндидер гыйлем алабыз бит инде китаплардан, революция хәтле чыккан китаплармы, хәзер басылган китаплармы, э, мәсхәб турында сөйлибез. Менә шул мәсхәбнең гыйлеме тигәлме, дөресме, дигән сорауга җавап бирер өчен без үзебез э, без сезнең белән менә шул юлны тикшерергә тиеш булабыз. Инде күп очракта диндә динебездә ул юл силсилә дип атала. Инде силсиләгә килгәнче кыскача гына гакыйдә фәнен булдырган сәбәпләргә тукталып китәсе килә. Инде күреп торасыз, презентация урыс телендә әзерләнгән. Компьютерда урыс телендә эшләү җайлырак, әмма дә ләкин сөйләгәндә татар телендә алып барабыз. Инде беренче сәбәп ул да булса пәйгамбәребезнең саллаллаһу алейһи ва саллям мирасын саклау ихтыяҗы. Без барыбыз да белеп торабыз, пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва саллям вафат булганнан соң пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва саллям бар иткән дәүләттә фетнәләр чыга башлый. Кабиләләрнең, гарәп кабиләләренең бер өлеше кире мәҗлислеккә кайта, бер өлеше зәкәт түләүдән баш тарта, өченчеләре ялганчы пәйгамбәрләргә иярәләр. Менә шул шартларда Абу Бакр радиаллаһу анһу бөтен баш күтәрүче кабиләләргә каршы Сугыш башлый. Сугышта сәхабәләр вафат булалар, араларында бик күп Коръән хафизләр. Һәм дә инде менә шул сугышларның берсендә Газватул Ямама 70 Коръән хафиз вафат булганнан соң Умар бин Хаттаб барыбыз да белеп торабыз, Коръәнне җыерга тәкъдим итә. Менә шуннан бөтен процесс башлана. Икенче тапкыр Коръән Осман бин Аффан заманында җыела һәм дә инде Коръән җыю белән параллель рәвештә дип әйтсәк була, әмма дә ләкин бер 50-60 елга соңа калып пәйгамбәребезнең саллаллаһу алейһи вәсәлләм хәдисләрен җыя башлыйлар. Нәтиҗәдә беренче гасырның ахырында, икенче гасырның башында Коръән һәм хәдисләр тупланып, әле камил рәвештә булмаса да, алай булса да, Хәди, иң беренче хәди җыентыклары барлыкка килә һәм дә инде нәтиҗәдә ислам фәне, фәннәрен тезер өчен э, источниковый чыганаклар базасы әзер була. Гакыйда фәнен икен, э, дөньяга китергән икенче сәбәп ул да булса ислам диненең таралуы. Белеп торабыз, Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва сәлләм вафатыннан соң динебез бик кыска чорда, бик кыска арада, 25 елда гына дөньяның яртысын яулап ала. Африканың тен ягыннан башлап Индиягә хәтле. Һәм дә инде һич шиксез монда төрле халыклар бу территорияләрдә яши. Аларның Үзләренең диннәре була, үзләренең гырыф-гадәтләре була. Һәм дә инде галимнәрнең бу очракта тип вазыйфалары динне тарату, динне аңлату һәм дә инде төрле фикерләргә караша, э, карата җавап бирү. Өченче сәбәп гади мөселманнарның сораулары. Димәк, Дин тарала бара. Фарсылар, төркиләр, Египеттагы кыптыйлар, Африка халыклары ислам динен кабул итү белән аларның сораулары күп була. Ул сорауларга җавап бирергә кирәк була. Һәм дә җавап биргән саен яңа гыйлем туа дип әйтәбез. Дүртенчесе ислам галимнәре үзләре. Ни өчен? Чөнки Алар безнең шикелле кешеләр. Аларда да, аларда кызыксыну бар, аларда сәләт дигән нәрсә бар һәм менә шул кызыксынуга, сәләткә нигезләнеп, алар үзләре өчен аерым юнәлешләр сайлаганнар. Фикх юнәлешеме, гакыйдә юнәлешеме, тәфсир юнәлешеме. Инде әлбәттә, Беренче гасыр сәләф дип әйтәбез инде галимнәренең күбесе энциклопедист булса да, иң зур өлеш керткән берничә юнәлеш. Әйтик, мәсәлән, Абу Ханифаны алсак, рахимаһуллаһ, фикх белән акыйдә. Әйтик, мәсәлән, имам Шафигыйны алсак, фикх, усуль фикх. Имам Таварины алсак, тарих, Тәфсир һәм дә инде фикх буенча үзенең мәзхәбе булса да, ул бүгенге көнгә хәтле сакланып калмады. Һәм дә инде ахыргы гакыйдә фәненә иң зур йыгынты ясаган сәбәп ул да булса, ислам дөньясында секталарның барлыкка килүе. Секта барлыкка килде, килдеме, галимнең ике вазифа бар. Һәм ул вазыйфа табибның вазыйфасына ошаган. Иң беренчесе авыруны дәвалап карарга, икенчесе авыруны дәвалап булмаса карантин игълан итергә. Һәм монда да ислам галимнәренең вазыйфасы шул ук. Һәм ул эшне хәтта сахабәләр чорында Абдулла ибн Аббас радиаллаһу анһу башлап җибәрде. Димәк, галимнең беренче вазифа адашкан кешеләр янына барып, аларга дөрес юлны аңлатып, тәүбәгә эндәү. Инде тәүбәгә тәүбәгә килмә араларында тәүбәгә килмәгәннәр булсалар, башка мөселманнарга аңлату, җегетләр болар Бу адашу алып бара торган юл, ул юл белән бармагыз. Инде белеп торабыз, әле Гали радыйаллаһу анһу заманында барлыкка ике секта килә, хариҗилар һәм шигылар. Хариҗиләрнең мөселманнар өчен хәтәрләре бигрәк тә зур була. Ни өчен? Чөнки алар хәтта сәхабәләрне үтереп җөргән кешеләр. Әмма дә ләкин гакыйдә фәненә иң зур йыгынты ясаган секта ул да булса мөътәзилиләр. Ни өчен? Чөнки болар акылны Коръән белән сөннәткә караганда югарырак куеп, нәтиҗәдә адашалар. Һәм дә инде шул ук имамыбыз Абу Ханифа да, аннан соң килгән галимнәр дә мөътәзилиләрнең методикаларын өйрәнеп, Логика инструментларын файдаланып, мөгътәзилиләргә каршы җавап бирү вазифасы. Нәтиҗәдә икенче гасырның ахырында дип әйтмибез инде, икенче гасырның икенче яртысында, өченче гасырның башында гакыйдә фәнендә ике юнәлеш Научная школа дип әйтәбезме, фәнни юнәлеш, мәсхәб дип әйтсәк тә була, формула аша. Аның берсенә нигез сала Абу Мансур Әл-Матуриди. Орта Азиядә Самарканд янында Әл-Матурид авылында дөньяга килгән кеше, Кызганычка каршы, кайберәүләр буталалар, башкалар аның нисбәсенә нигезләнеп фетнә тудыралар. Бу мәт, гарәпнең мәтүриде дигән э, сүзеннән барлыкка килгән исем икән, димәк, Абу Мансур әл-Матуридинең гакыйдәсе теләгән нәрсәгә ышан дигән шик тудыралар. Әмма дә ләкин чынбарлыкта бу авыл э, исеменә бәйләнгән. Авыл исеменә бәйләнгән Абу Мансур Әл-Матуриди 230 елларны дөньяга килә, 333 елны дөньядан китә. Икенче мәзхәбкә нигез салучы Абуль Хасан Әл-Шари. Абуль Хасан Әл-Шари 239 елны дөньяга килә һәм дә инде Әл-Шари мәктәбенә шулай ук нигез сала. Слайдны күчерегез. Менә монда без Абу Мансур Абу Мансур Әл-Матуриди һәм Абу Җафар Ат-Тахави силсиләләрен күрәбез. Силсиләнең нигезендә мөхтәрәм җәмәгать пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи вәсәлләм инде безнең мәсхәптә яки безнең мәсхәпкә дип әйтик нигез салучы төп сәхабә дүртәү әлбәттә алардан башка Булган сәхабәләрдән дә Абу Ханифа һәм аның укучылары гыйлем алганнар, хәдисләрне риваять иткәннәр, әмма дә ләкин төп сәхабә дүртәү. Аларның беренчесе Абдулла ибн Мәсгуд. Абдулла ибн Мәсгуд Ислам динен Пәйгамбәребезгә саллаллаһу алейһи вәсәлләм пәйгамбәрлек килгәчтен беренче атналарда ук кабул иткән кеше. Пәйгамбәребез белән саллаллаһу алейһи вәсәлләм бергә 23 ел буе булып, 23 ел буе гыйлем алган кеше. Әгәр дә башка сәхабәләр Башка, башка сәхәбәләргә Аллаһы Тәгалә ризык капкаларын киң итеп ачса, аларның сәүдәләре уңышлы булса, Абдулла ибн Мәсудның сәүдәдә осталыгы булмый. Шуның сәбәпле үзенең күбрәк вакытын пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи вәсәлләм янында үткәреп, Бик зур гыйлемнәрен алган кеше, нәтиҗә, э, шуның сәбәпле Абдулла ибн Мәсгуд үзе турында әйткән сүзе бар. Миннән Коръән аятлары турында сорагыз, мин кайсы аят, кайчан, кайсы урында, ни сәбәпле иңгәнен беләм. Менә шундый гыйлемле сахабә һәм пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи вәсәлләм аның гыйлемен раслады. Әле шуңа истәп тагын да шуны әйтергә була, Абдулла ибн Мәсгудның Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва сәлләм вафаты алдыннан тулы Коръән язма рәвештә әзер булган тулы Коръән була. Әмма дә ләкин ул Коръәнне файдаланмыйлар. Коръәнне җыйганда ни сәбәпле? Чөнки э, чөнки Абдулла ибн Масуд үзенең мусхаф дип әйтәбез инде, үзенең мусхафына Коръәннең копиясенә пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи Аятларга биргән аңлатмаларын да кертә. Димәк, беренчеләрдән булып Абдулла ибн Мәсгуд. Абдулла ибн Мәсгуд Омар ибн аль-Хаттаб заманында Куфа шәһәренә казый буларак җибәрелә. Озак кына еллар казый вазифасын үти һәм үзенең гыйлемен калдыра. Икенче кеше монда күреп торабыз Омар ибн аль-Хаттаб. Омар ибн аль-Хаттаб үзе Куфа шәһәренә килеп гыйлем Озак еллар бирмәсә дә, аның гыйлемен Абдулла бен Мәсгуд алып килә. Ни өчен? Чөнки алар фикердәш булалар. Абдулла бен Мәсгуд күп очракта үзенең фикерен калдырып, Омар бен Хаттаб фикерен ала торган була. Безнең силсиләдә Сәхабәләр дәрәҗәсендә булган өченче кеше Али ибн Аби Талиб радиаллаһу анһу, Гали радиаллаһу анһу барыбыз да беләбез, хәлифә булгач та үзенең баш каласын Куфага күчерә. 4 ел хәлифә була һәм 4 ел Куфа шәһәрендә үзенең гыйлемен өйрәтеп яши.

Тәфсирләүне өйрәтсәң иде дигән дога. Нәтиҗәдә менә шул мәшһүр дүрт сәхабә безнең мәзхәбкә нигез салалар. Инде алардан соң күреп торабыз, Куфа шәһәренең Куфа шәһәрендә атаклы булган өч галим, Алкама ибн Кайс, Ибраһим ан-Нәхәи, Хаммад ибн Әби Сөләйман. Болар бер чорда яшәгән кешеләр дип әйтсәк була, бер-берсенә остаз һәм шәкерт булган. Һәм дә инде күреп торабыз, Хаммад бин Әби Сөләйман Абу Ханифаның остазы, аннан соң имамыбыз Абу Ханифа килә. Имамыбыз Абу Ханифадан соң шәкерте Мөхәммәд бин Хасан әш-Шәйбани һәм дә инде Мөхәммәдтән соң

Абу Җафар Ахмад ибн Әби Имран э, исемле казый аркылы Абу Җафар Ат-Тахавига килеп җитә. Һәм дә инде менә шул ике галим без сезнең белән бүгенге көндә белә торган, өйрәнә торган Ханафи Матуриди гакыйдәсенә нигез салалар. Инде Абу Мансур әл-Матүри, Абу Мансур әл-Матүриди һәм Абу Җафар ат-Тахави бер-берсе белән очрашмасалар да, алар бер чорда яшәгәннәр, бер мәзхәбтән чыккан кешеләр, димәк, бер үк суны эчкәннәр, бер үк елгадан эчкәннәр. Икесе дә бер үк нәтиҗәләргә ирешкән. Аермасы Абу Мансур әл-Матүриди үзенең фикерләрен инде төплерәк дип әйтсәк, күләмлерәк язган. Аның китабы 400 биттән калынрак. Инде Абу Җафар Ат-Тахави кыска гына нас текст язып калдыра. Э, Акыйда Тахави дип без аны бүгенге көндә беләбез. Слайдны күчерегез. Инде нәтиҗәдә Абу Мансур Әл-Матуриди мәдрәсәсе дип әйтәбезме, мәсхабе дип әйтәбезме, юнәлеше дип әйтәбезме? Өлешчән Иракта, өлешчән Иранда, Афганистан, Пакистан, Индия, Бангладеш, Урта Азия, безнең Волга-Урал җирләрендә, ул да булса Татарстан, Башкортстан, Себер,

Сирия, Палестина, Иордания, Ливан бер элеккерәк чорда Гарәп тулысынча Гарәпстан ярым утравы, Африканың төньягы, Испаниянең көньягы һәм дә инде соңрак Малайзия белән Индонезиягә килеп җитә. Инде мондан без сезнең белән нәтиҗә ясый алабыз, ханефиләр күбесенчә Абу Мансур әл-Матуриди юнәлешен сайлап алалар, калган өч мәзхәб, шафигыйлар, мәликиләр, хәнбәлиләр, Абул-Хәсән әл-Әш'әри юнәлешен сайлап алалар. Шулай итеп без сезнең белән беренче өлешен, тарихи өлешен тәмамладык. Әгәр дә э, слайдны кайтарыгыз зинхар өчен. Предыдущий слайд. Ага. Әгәр дә менә бу слайдка игътибар итсәк, без менә моны бу слайдтан күрәбез, җәмәгать. Без Абу Мансур әл-Матуриди мирасын өйрәнеп, аның гыйлемен алып, турыдан-туры пәйгамбәребезнең саллаллаһу алейһи ва гыйлемен алабыз. Инде иң беренче менә бу силсиләгә игътибар итәргә кирәк. Э, әле әйтергә оныттым. Бу силсиләдән башка тагын силсиләләр бар. Без узган елны Камил хәзрәт белән Төркистанда оештырылган Матуриди мирасына бәйле булган конференциядә катнашканда казаклар тагын силсиләләр тапканнар икән. Кызганычка каршы аларны Язып алмадым, әмма дә ләкин бу силсиләдән башка әле берничә тагын силсилә бар. Инде менә шул силсилә буенча без күрәбез. Ханафи мирасы тоташ. Пәйгамбәребездән саллаллаһу алейһи ва сәлләм башланып китә. Аннан соң сахабәләр, аннан соң Куфада яшәүче галимнәр, аннары Абу Ханифа. Абу Ханифадан соң күреп торасыз, монда э, Мухаммад бин Хасан әш-Шәйбанидән соң фәкать ике буын гына. Шуның өчен Абу Мансур әл-Матуриди үзеннән бер нәрсә дә уйлап чыгармаган, шулай ук Абу Җәгъфар ат-Тахави да. Алар барысы да Абу Ханифа мирасына туры киләләр. Әмма дә ләкин бераз аерма бар, ул да булса, Абу Ханифа заманында Аллаһы Тәгаләнең сыйфатын аңлауда бер генә методика булса, сынырак хәләф дигән чыр дип әйтәбез инде, пәйгамбәребезнең саллаллаһу алейһи ва саллям хәдисенә

Менә шул сәләф чорына туры киләләр. Ни өчен? Чөнки өчесе дә якынча 230 нчы Абу Җафар ат-Тахави иртәрәк 220 нчы 229 нчы елны дөньяга килә. Абу Мансур аль-Матуридинеке төгәл билег булмаса да, галимнәрнең фаразлавы буенча 230 нчы еллар һәм дә инде Абул Хасан аль-Әш'ари 239 нчы ел. Димәк, болар өченче буынга пәйгамбәребез саллаллаһу искә алган икенче буынга яки икенче түгел, өченче буынга яки өченче гасырга туры киләләр. Шуның өчен боларны ачыктан ачык сәләф дип әйтә алабыз. Инде Менә шул сәләф чорында иң беренче формалашкан, без аның туры, аңа хәзер күчәбез. Иң беренче формалашкан гакыйдәдә Аллаһ Тәгаләнең сыйфатларын аңлата торган методология ул да булса тафвид була. Аның нәрсә икәнлеген аңлатып китәчәкбез. Һәм дә инде хәләф чорында күбрәк кулланыла торган

Турыдан туры тәрҗемә иткәндә мәгънәсе була, ул кыямәт көнендә тубыклар ачыла торган көн. Дин когда откроется голен дип турыдан туры тәрҗемә иткәндә мәгънәсе шундый. Әмма дә ләкин Абдулла ибн Абдулла ибн Аббас Сәхабәләр арасыннан тәфсир буенча иң сәләтле сәхабә менә бу аят буен, аятка мәгънә биргәндә тәвилне файдаланган. Гарәп лексикасы нигезендә Абдулла ибн Масуд әйтә, бу аятта кыямәт көненең авырлыклары турында сүз бара. Шуның сәбәпле Абу Мансур әл-Матуриди үзеннән бер нәрсә уйлап чыгармаган, ул сәхабәләр заманда булган методикалар.